Wasalna l-aħħar Ħadd tas-sena liturġika, l-34 Ħadd matul is-sena, is-Sollennità ta' Sidna Ġesù Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Però qabel ma nagħmel ħsieb fuq il-Vanġelu nixtieq ngħid li dawn ir-recordings tal-priedki tal-Ħadd qed nagħmilhom fuq xewqa ta' Monsinjur Arċisqof li jixtieq li l-ġid u qalli David nixtieqek tkompli u qalli nixtieqek tkompli b'mod li jkun iżjed effettiv. Qalli rridek tipprietka bħalma kienu jippritkaw persuni bħal San Ġwann Kriżostmu u qed jiġini f'moħħi wkoll Oscar Romero illi qatt ma mar meetings pubbliċi, il-messaġġ tiegħu kien iwasslu mill-prietka tal-Ħadd. U llum din sa tkun l-ewwel waħda. Il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej minn San Luqa. F'dak iż-żmien il-kapijiet bdew jgħibu lil Ġesù u jgħidu, Salva oħrajn, ħa jsalva lilu nnifsu, jekk huwa l-Messija ta' Alla, il-maħtur tiegħu. Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żufjett, u resqu lejh, newlulhom bid qares u qalulu, Jekk int is-Sultan tal-Lhud, salva lilek innifsek. In-naħa ta' fuq rasu kien hemm ukoll il-kitba li kienet tgħid, Dan is-sultan tal-Lhud. Wieħed mill-ħżiena li kienu mdendla bdew jgħajru, beda jgħajru u jgħidlu, Inti m'intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna! Imma qabeż l-ieħor ċanfru u qallu, Anqas minn Alla inti ma tibża'? Int li qiegħed taħt l-istess kundanna, tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta' kull ma għamilna. Imma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesù, Ftakar fija meta tiġi fis-Saltna tiegħek. U Ġesù wieġbu, Tassew ngħidlek illum tkun miegħi fil-Ġenna. Tgħidu, Fis-Sollennità ta' Kristu Sultan għandna quddiemna l-Kruċifissjoni. Iva, għaliex Ġesù huwa s-Sultan tagħna preċiżament għax ġie msallab. Qiegħed imsallab bejn żewġ kriminali li kienu quddiem din ix-xena ta' nies fejn kien hemm il-kapijiet, il-Fariżej u l-oħrajn jaraw mill-bogħod u f'qalbhom kienu qed jgħidu, L-istituzzjonijiet tal-pajjiż ħadmu! Alla jbierek! Tinsewx illi ftit sigħat qabel Ġesù kien quddiem Pilatu u hemm dak il-famuż djalogu bejn Pilatu u Ġesù fejn Pilatu kburi qallu, Jiena nista' neħilsek, ma twieġeb xejn? Inti tassew sultan? U Ġesù jwieġbu, Kieku sart nagħti hija ta' din l-art, is-suldati tiegħi ġew biex jeħilsuni. U Pilatu jgħidlu, Mela inti sultan! U Ġesù jwieġbu, Iva, jien sultan. U għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U Pilatu jgħidlu dik il-famuża sentenza, U l-verità x'inhi? Quid est veritas? U Ġesù ma jwieġeb xejn. Għaliex? Għax il-verità hija hu. U Pilatu, li kien jista' kollox, li kellu taħtu l-kummissarju, li kellu taħtu l-imħallfin li jaħtarhom hu, b'saħħtu nadif illantat bil-midja quddiemu kulħadd ħdejh eżatt kif naraw aħna narawhom fuq it-televiżjoni. U Ġesù li mbenġel bil-kuruna tax-xewk fuq rasu, bil-bżieq, bid-daqqiet, għadu kif ġie msawwat marbut ma' kolonna flaġellat. U min beża' minn min? Pilatu beża' minn Ġesù, flok Ġesù beża' minn Pilatu. Flok il-Knisja ma beżgħet mill-Istat, l-Istat beża' mill-Knisja u jgħidilna l-Evanġelista Luqa, Minn dak il-ħin beda Pilatu jfittex mod kif sa jeħilsu, imma ma setax. Mela, għeżież Insara. Għalhekk Kristu hu s-Sultan tagħna. Din fehmuha l-qaddisin. Kemm hemm qaddisin, qed jiġuni f'moħħi pereżempju San Tumas More, illi mill-istat ma beżax minn Enriku Tmienja u sofra l-martirju, San Joselito fis-snin għoxrin quddiem id-dittatur Plutarco Calles tal-Messiku Ġuvnot ta' erbatax-il sena. Meta dan id-dittatur ried ineħħi l-libertà reliġjuża, kif qed jagħmlu llum dun il-ħafna di tal-ugwaljanza u l-hate speech u hekk u l-libertà reliġjuża, dan m'hemm xejn ġdid taħt il-kapa tax-xemx. Tant u tant qaddisin tal-ewwel seklu, Linu, Kletu, Klement, Kornelju, Ċiprijanu, Kosma u Damjan, U tant qaddisin li ma beżgħux mill-imperaturi Deċju, Neruni, Dijoklezzjanu. L-ewwel qalla Viva Kristu Re! u lis-setgħanin waqqfulhom! U hekk tridu tagħmlu illum intom, anke f'Malta. Tibżgħux minnhom. Ftakru. Pilatu beża' minn Ġesù, u mhux bil-maqlub. U fuq is-salib, Ġesù hemmhekk kien il-ġudizzju. Għamlu dik l-għażla, jew tal-ħalliel it-tajjeb, jew tal-ħalliel il-ħażin. F'idejkom din l-għażla. Imma tibżgħux, taqtgħux qalbkom, Alla magħna, is-sewwa jirbaħ żgur, kunu bħal qaddisin, sfidawhom lis-setgħaniji tal-art, u bil-Kurċifiss f'idejkom, intom toħorġu rebbieħin.